Хачыкаат нэһилиэгин ыһыахтыыр сиригэр сытар таас былыргы кэм кэрэһитэ. Бу эргин уон ахсыс үйэҕэ олорон ааспыт күүстээх киһи көтөхпүт тааһа ураты буолуохтааҕын уонна былыргы кэмтэн илдьэ кэлбит кистэлэҥ күүстээҕин аныгы дьон итэҕэйэллэр. Биэстээх бочох туһунан үһүйээннэри Хачыкаат кырдьаҕастара бары билэллэр. Бүгүн эһиэхэ икки кырдьаҕас кэпсээнин иһитиннэриэхпит. Гаврил Иванович Герасимов Хачыкаат олохтооҕо тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэ сэттэ сыллаах төрүөх Гаврил Михайлович Герасимов кыраайы үөрэтээччи Хачыкаат нэһилиэгин туһунан кинигэ ааптара Хачыкаат сирин ыһыахтыыр сиригэр биэстээх бочоох диэн бухатыыр киһи мээчик гына оонньообут тааһа сытар. Бу бу таас ыйааһына түөрт сүүс сэттэ уон алта киилэ диэн этэллэр. Биэстээх бочоох Бу маттан балтараа көс Буотама диэһиргэ олорбут кини бэйэтэ кыра киһи үһү, уҥуоҕунан кыра уонна илиитэ уһун үһү. Ол киһи ити манан арыы баһыгар киирэн саас күүтэрдиир үһү. Ол көтөрдүү сырыттаҕына арҕаа улуустартан күүстээх дьоннор кэлэннэр дьэ кини ол күүстээх киһини көрөөрү боруобалаһаары кэлбиттэр. Ону мантан иитэрбиттэрэ буолуо, ол арыйа киирэн көтөрдүү сырыттаҕына көрсүбүттэр. Көрсөн баран бээтиттэн ыйыппыттар: «Биэстээх бочуот ханна олороруй?» диэн. Ону Ити ол ол үрэхтэрдигэр баар дьиэтэ онно диэбиттэр. Онно туохха бараргыт моһуоктаах муманан эргийэн барыҥ диэбит. Оройуон уһугун ырааҕынан ыыппыт. Муманан бу бэттэрээҥҥэ кэлэн кыртас тиһигинэн эргийэн барар гына. Уонна эбээтэ онон быһа таххыбыт дьиэтигэр. Кинилэр инилэригэр тиийбит, тиийэн олорор үһү. Анааканнаах үһү, онно ыалдьыттар иһэллэр диэбит, онно көхсүбэр мас тустаан уоттаах маһа түһэрээр уонна билбэтэх буоламмын ылаар диэбит. Онно ол тиийэн ол дьиэтигэр олордоҕуна дьэ били дьонноро тиийбиттэр, тиийэн дьиэҕэ киирэн кэпсэппиттэр. Уонна Таһайда алба киирэн иһэннэр таһайда били оҕо иһин ыйанан турар үһү уксаата. Ону тардан көрбүттэр. Олох даҕаны хомулуннарбаттар үһү кэйэн таппатахтар. Дьэ онтон дьулайанна киирэн таах кэпсэппиттэр. Ол олордохторуна эмээххин килиэп буһара торуйан аҕа оһоҕор мас умуйа турарын түһэрбит. көхсүн сииригитээн аны бүгүтүр өстөөх уот тэһиирин билбэттиин инээмэт маһан тарыйан ааспыт оттон оҕонньор туран хаампыт хаампытыгар буоллаҕына буор муосталаах буолла былыргы туруору дьиэ хототун ортотугар дылы дьиэтин муостата батырытык төтөлөөн таххыбыт үһү оттон дьэ ол дьонно бээлэ бээлэ көччүтэн баран дьэ кэбис олох саараны оһохпут кээн баран төптөрү барбыттар үһү. Ол үстүү үс киһи кэлэн баран куттананнар. Онтон биэстээх бочоох быраатын да тугун да бу манна бу көлүгүйэ диэҥҥэ туох дьонно эмиэ өлөр туох күүстээхтэр кэлэн өлөрбүттэр. Аны Онно Лаҥааттан истибит үһүгүнү. Истэн үөгүлээбит. Ол онтон үөгүлээбитэ манна иһиллибит үһү. Орбеецтаах баччаҕа үөгүтэ. Оннук улахан саҥалаах үөгүлээх этэ дииллэр. Икки бырааттаах үһү. Туолан ол Күрээбиттэр ate иһигэр өссө арба биирдэрэ күрээбиттэр биирдэрэ ол өлбүттэр. Ол ол киһи ол биэс биэстээх бачча хантаал буотамаал олорон кини ханна көмүллүбүтэ биллибэт чахчыта. Таах үһүйээн хото эрэ кэпсииллэр. Кырдьаҕастарга сииллэринэн уон ахсыс ийэ бүтүүтүн эргин олорон ааспыт үһүйээҥҥэ кэпсэнэр киһи бу сүрэхтэммитэ биллибэт. Ото улаханнык хасыһан аны үөрэппит да суох, баҕар сүрэхтэммитэ буолуо. Үһүйээннэргэ кэпсэнэринэн улахан күүстээх киһи. Бу аҕа эригэр биллибит сурукка киирбит күүстээх дьон оттон биир саамай кырдьаҕастара. Ол иһин ол араспаанньата гинэ биллибэт да буолуо. Ити атын уус алданнар иһин күүстээх дьонноро ити ньурбалар, игиннэр гиэннэрэ бары араспаанньалара ааттара биллэллэр. Бу киһи буоллаҕына ол фамилията, араспаанньата аата оло биллибэт. Үһүйээн эрэ быһыытынан сылдьар бу. Олоҕо буоллаҕына бу мантан чугас баар курдук этэллэр этэ. Ол болуойуур ойууну аалбыт, онон чуолкай манна баар диэн хайылык олоҕо буолуон сөп. Ото кыстык олоҕо ол Буотума төрдүн диэкки баар. Осеннан өрүү Буотумаҕа ыһыаннаан кэпсииллэр бу киһини. Буотама Сыҥааһы оҕуйуун диэн ойуун олорон ааспыт үһү. Ол үһүйээҥҥэ көрсүнэр ойуун. Ол ойууну кытта мөккүспүт, хатыспыт иҥин диэн үһүйээн баар. Тас көрүҥэ да. Ээ ити ол киһиттэн ураты көрүҥүн туохха ити үһүйээннэргэ туохтан эрэлэй уһун илиилээх такымына ээ бу такымыгар тиийэр илиилээх уһун илиилээх этэ диэн уратыта. Бу тобугун ааһар такыма диэни мантан этэллэр ини ону ааһар илиилээҕи уһун вот уонна ото ол уҥуоҕунан олус улахана уохтуһу диэх курдук кэпсииллэр ити кэнники көтүрүллүбүт покровскай таҥаратын дьиэтин мас таҥаратын дьиэтин тутуутугар көмөлөспүт киһи диэн үһүйээгэ киирбит киһи, күүстээх киһи. Ол таҥара дьиэтэ ол уон ахсыс үйэ бүтүүтүн эрэргин үлэҕэ киирбит тутулуу буолуохтаах. Аны ити Георгий Устинович Эргис игин суруйууларыгар ол баар. Ото ол Покровскай таҥаратын дьиэтин маһын таһарыгар туох туспа олороору бэйэтэ олороору мин Киһиттэн туһунан олохтоох киһибин диэн ампаар дьиэ үүтээн туттубут. Ол үүтээни маннык оло биэһэн алта уон сантиметрга дьиэтэ туохтар модьу тииттэринэн кэчэктэтэлээн туттубут. Ол үүтээни биһи көрөр этибит оҕордохпутуна баар этэ. Биэс-алта эрэ мастаах. Ону кэнники бу биэһэни сыллардаахха көтөрбүттэрэ. это уокко туттара дьэ ол даҕаны дьэ ол уон уон тутуо эбит этэ ону ол Покровскай ыһыыр үрдүк баҕайы ыһыырга ол уон баҕайы бэрэбинэлэри оччолорго оҕуһунан таараллар буолар онтон атын транспорт тиэхиньикэ суох буоллаҕа ити Ону оҕус кыайбатаҕын иһин бу арай биэстээх хочоҕоҕачыга аттан ыҥыран боруобалатан көрүөх баара этэ диэннэр улуус халалталара сөбүлэспиттэр уонна биэстээх хочоҕоҕо көрдөспүттэр. Ону дьэ ханныгар условия туруоран баран ол кэлбит уонна ол маһы таспыта үһү диэн уон уһун мастары балайда уһун мастар буолуо аҕыс сэттэ миэтэрэлээһин мастар буолуо буоллаҕа. уонча дуу ону дьэ ол анныгар сүгэн таспыта диэн буолар үһү алта Бу Арҕаа Хаҥалас диэкиттэн өссө Бүлүүттэн да диэн этэллэр сорохтор. Күүстээх дьоннор дьэ аатырарын иһин көрөөрү ол сатаныах буоллаҕына күүс холоһон да көрөөрү кэлбиттэр. Алта киһи, алта бухатыыр киһи дэнэр гынан толус бары бухатыыр буолбатахтара буолуо, тэһэниэлээх дьон кэллэхтэрэ дии аатырарын иһин. Ону буоллаҕына манна күтэрдээн Күтэри бултуу иһиллибит бу биэстээх бочоох. былыр күтэр улахан ас үһү былыр. Ону балаҕана ол күтэрдии иһиллэригэр түбэһэн бараннар ыйыппыттар. Бу биэстээх бочоох диэн күүстээх киһи это ханна олороруй диэх курдук. таҥаһа куһаҕан бүрэ таҥастаах токуһаан таҥастаах киһи кырдьа киһи үһү. Ону бэйэтэ буолуо дии санаабатахтар. уонна оннук киһини биһи наадыйан иһэбит диэбиттэр. Ону атын сиринэн ыйбыт дьиэтин, оо олорол буотуба төрдүн диэкки ол ити көстөр мыраан аннын диэкки олорор диэбит, ол көрдүүр киһигит диэбит. Уонна маннык эргийэн барар сиринэн ыйбыт. Уонна бэйэтэ быһа барбыт. Ол быһа баран баран түргэнник баран баран бэлэмнэнэн олорбут. Һыгынньахтанан, курданарыгар дылы һыынньахтанан баран олорор үһү. Ол олордоҕуна чохтуйбут мас кэлэн түспүт көмүлүөк оһохтон. Ону буоллаҕына ол эмээхсинэ хаҥарбыт бу баҕайы уот таһиирин этэ билбэт дуу диэн ылбыт диэн курдук этэллэр этэ. Онтон чэ Таһырдьа ох саата ыйанан турар үһү, былыргы ох саалаах буоллаҕа дии. Ону ол ох сааны боруобалаан тардан көрөөрү гыммыттар. Киһи төһө күүстээх киһи, это киһи кыайыах тартар эбэ дуу, куохтуу диэн. Ону буоллаҕына ола кыайан атыппатахтар. Ол ох сааны кулгааҕын да манна эмиийинэ дылы тардыаххын наада, ону ыытыаххын наада ол. Ону дьаадьаххай киһибит диэн аһаллыбыттар. уонна ол били итин уот таһиирин билбэтигин кытарбыт чох түспүтүн да билбэт диэн. Уонна ол өтө үһүйээҥҥэ кэпсэн эрэнэн алта алта аттарын ол ыҥыырдарын иннэри бэлэхтээн дьэ астынныбыт көрдүбүт диэннэр

Бу мээчик тааһа диэн ааттанар. Бу таасчебу түөрт сентимиертэн тахха түөрт сентимиер этэ уон алта кии тоҕус киилэ диэ суруйбуттар бу. Ото бу түөрт ону ыйаан да көрбүт суох өрдө улахан таас ыарахан таас уонна киһи билэринэн ким да көтөҕөн да көрбүтэ уһу. Туох диэн кэпсээн баар этэ Данил Васильевич Киприянов суруйбут үһүйээнигэр уус киһи баар эбит үһү. Ону суоруна тааһа гынаарылар, мантан суоруна тааһа оҥороорулар аччык уус көҕүһэппитиҥ иннэ баччайааннаах диэн. Аччык диэн уус баара эбитэ үһү диэн кассиирибит этэ ол оҕонньор экырдьаҕас. Ону ол аччык уус көҕүһэппитиҥ иннэ ол суоруна тааһа оҥороору көҕүһэппиттэр өссө бу. Бу уота бутуоҕа эрэ уол баар бу көбүс көнө бу. Бу бастаан мин оҕордохпуна бу түөрт уон биэс сыллаахха Кыайыы ыһыаҕа диэн ыһыах буолбута. Онно Даи Василий Куприянов холкуос председателэ аатырар кэннигэ Ленин орденын ылбыта түөртдүһэттэ сыллаахха. Онно ол ыһыах тэрийбитигэр бу таас баар этэ, ол ыһыахтаабы сиргэ. Бу билигин мантан тэйиччи иргэ. Онно ой баар этэ, ол ойго ыһыах буолбута. Онно бу тааһы аҕаланнар көрдөрүүгэ диэн туруорбуттар, ыһытырлар этэ. Тугунан эрэ хосторон аҕалбыттар этэ. Онтон бу кэнниги биһи бу манна аҕалтарбыппыт. Бу хойут олох. дьон көрдүн диэн биир эмэ киһи көтөҕөн көрбүт дуо аа бу дьону ол олох бу хачыгаат бэйэтин олохтоохторуттан биир да киһи көтөҕөн көрбүтэ диэн кэпсээҥҥэ Оһ, норуот кэпсээнигэр оһ. Ол киһи көтөхпүтэ. Көтөхпүттэрэ буоллар, ол киһи ол биэстээх бачаах мээчиктааһын көтөхпүтэ оннук күүстээх киһи этэ диэтилэр буоллаҕа дии. Кэчээҥҥэ киириэ этэ. Ону арай ким эрэ Алексеев диэн кэлии киһи, бүлүү киһитэ дииллэр этэ. Түүн кэлэн уоран кистээн көтөҕөн көрбүт үһү дии. хамнаппыт үһү дииллэр этэ. Ону ол ханнык Алексеевын, ол хаһан оннук гыммытын олох билбэтим. Бу манан аҕай киһи өндөҥдөппөт тааһа быһыылаах. Бу биэстээх бочоох мээчик гына оонньообут тааһын ким эмэ хаһан эмэ көтөҕүө дуо? эмиэ үһүйээн хоту кэпсииллэр. Ону били күүстээҕин билэннэр, хоҕору ыытаарыммыттар. Боровалаһыннара. Онно ыбылы киһи кэлэн буолан барбатах куттанан. Онно ол суол айах уолун кытыытыгар улахан тиит баар. Онно ыйанан өлбүт. Аны бу ыйанарыгар буоллаҕына Ол быата-суола хаалбыт дииллэр этэ, биһиги кыра эрдэхпинэ оскуола аайын аан иһэн көрөр этибит. Ол тыраахта туруоһунан таппытын курдук. Бээлэри олуктаабыттара кирдьигэбит ини. Суола баар этэ, бэйэ оҕоло. Онно бэйэтэ ноо төрдүгэр көммүттэр диэбиттэрэ. А ол мастардьор ол мас суох билигин олох бэйэтэ сууллубута. Ол эрэ таах эмэх эмэх эм буолан бүтэн турар. Туга дуга да суох билигин. Онно да суох. Ол киһи эмиэ үһүйээҥҥэ да кэпсэнэр киһи ол араспаанньатын билдибэт эмиэ үрэхтэн бүтэ билдибэт аата биллибэт тоҕустаах уол эрэ диэн үһүйээҥҥэ сэнэр ол бу киһи иннинэ олорбут киһи өссө ол уон сэттис үйэҕэ нуучалар кэллэхтэрэ тута олорбут һылгыны ыгын тутан туппут үһүгүн диэн кэпсииллэр этэ эмньик тыйы да тугу да босхо ыытан бараннар ол туох кинээс кинээс буолуоҕуттан бу маны Тут даҕаны илдьэҥҥин сиэ диэн эппит. Өкүүстээҕин боруобалааллар, боруобалаан көрөннөр буоллар. Ону буоллаҕына ол маннык сиэлиттэн харбаан ылан баран олох хамнаппакка өссө моонньу булгу эрийэн дуу ылан баран үһүгэн баран бары хаалбыт диэн. Ону манна ол үһүйээҥҥэ кэпсэнэринэн бу туохха боеводаҕа дуу туох куоракка отон ньуучалар халалталара баар буоллаҕа дии. Онно буоллаҕына били олохтоох маннааҕы киһи кинээс да кулуба ду биһиэхэ күүстээх киһи төрөөтө. Ону биһи боруобалыахпытын көрдөрүөхпүтүн баҕарабыт диэн эппит үөһэ тыллаабыттар. Ону ону ол онто куттанан бээтигэр тиийинэн өлбүт быаланан. Уол моҕойу одьохо улахан тииккэ. Ол тиитэ боҕойукка ылла баара биһи ордохпунна баар этэ. Уонна иҥнэри түһэн турар этэ. Ону даже ол өлөрүгэр мөхсөрүгэр быата быһа киирбит диэн маннык туох эрэ сурааһын баара хатырыга уһулламмыт. Ону иньэ диэн кэпсииллэр этэ. Ити киһи уҥуоҕун таһыгар баар мантан чугас. Ону балаҕана ол кууллаабыта мэҕирэн, ону балаҕана уона дьаама киһи уҥуоҕун дьаамата онно баара куоһаах буолан хаалбыт этэ. Били киһи маһа тэбиэгэ сытыйдаҕына аллара түһэҕэ буолла дьаамата. сирин кырса. Ону эти Гордеев Николай Данилович игин кырдьаҕастар ол истэннэр көрө сылдьыбыттар игин этэ уонна Харалааппыап Яков Семенович игин ону ол улахан киһи уҥуоҕа эбит диэн буолбута дииллэрэ этэ. Оннук. Ону ол ким ханнык эрэ фольклорист киһи быһыылаах. Ити сэһэн буола эбитэ дуу, кэлэн раскопкалаары гына сылдьыбыттар үһү диэн буолбута. Ол сэһэн буола кэлэ сылдьыбыт этэ манна, төрдүөн, сэттэ да, алта да сыллаахха. Ол бэбиэһэ кыһын уҥуоҕа диэн эмиэ аатырар уһуйааҥҥа киирбиппин уҥуох баар. Ороскуоттаах кулуба били дьиэ тугу мааматынньыгын таһыгар. Ону дуу, ол тоҕустаах уолу дуу хаһаары кэлэн баран хайдах эрэ куттанан хаспатахтар. Олохтоох кырдьаҕастар быһыыта ол тыытымаҥ, туохтаамаҥ диэн куттаабыттар быһыылаах онтон хаспатахтар раскопка оҥорботохтор